Öýdäp gitdi şugun dynç aljak öz telewizoryn görjek daway. Hiç kim deň közeýän onuň ýadyna düşenok. Haçanam bolsa ýökeriň galar soňam ony gelen bolar. Men öz ýeşiljegim bar demem bolýa öz öýümde. Salam mähriban tomaşaçylarymyz. How işle how enemden gala telewizor. Ýaýlymda maşgalanyň bagtly bolmagy üçin peýdaly maslahatlar. Maşgalamdyr. Maşgalany bagtly etmek Elbetde ilki bilen erkegiň egne düşýändir. Ýör bakaln diňläliň inim. Maşgalamyzyň bagty bilýäňmi diňe bir zatda biziňki. Onam haçan öýdäkiň gelin edýäň şonda bagtyňam ýerinde saglygyň hem. Birinji maslahat. Mähriban aýalyňyza her gün hoş söz aýtmaly. Biziňkä hoş söz nirä günde tarypyny wasp edip goşgy ýazsaňam Ondan asla hoş söz eşidip göremok. Bilýärmiň ol hoş söz näme? Aýlygyňy getirdiňmi? Ikinji maslahat.
Aýalyňyza aýda bir gezek göwnüne ýaraýan zat alyp beriň. Inim, alyp bermek üçin ilki öz aýlygyň özüňde bolmaly. Hemme pul onda-ow.
Üçünji maslahat. Aýalyňyz öýüňizi tämizlän wagty Oňa kömek ediň. Bileje indi hiç söýgini berme. Biziň öýümizde öýüň arassaçylygyny men edýän.
Aýalym maňa kömek edýär, men oňa däl. O maňa kömek edýär. Bilýäň nädip kömek edýär? Bilýäňmi? Diňe komandir, buýruk berýär. Çäýnegi beýlede goý, kiri beýleräk ýuw, nahary beýleräk atyl, çagaň gygyryp dur. Nerwiňi oýnaýaňaý, Ýeňse.
Dördünji maslahat. Aýalyňyzy ýygy-ýygydan atasy öýüne ugradyň. Şonda ol sizi uzakda küýsäp başlar. Uzaklyk söýgini küýsedýändir. Gitse-dä käşgä. Käşgä gidäýse öýüne. Şu wagtam öýüne giden belli däl-how. Bazardadyrmy nämem öýüne gitdi diýip çişip oturyň. Ejesi diňe bize gelýär-ow, biziň öýümize ejesi gelýär. Bir gelse-de gaýtmagalada öýüni ýadyndan çykarýar.

Sen näme diýýäň-ow? Gijä öýe giz gelmäne men gijä galsam bar-a. Men gaýgy edýän, o gaýgy edenok. Men gaýgy edýän. Öýe nädip girerkäm diýip. Ömrümde birje gezek gijä galyp gördüm. Olam ejemlere gidemde. Öýüme ejem getirip gitdi. Hawa, zordan öýe girdim, ýalbaryp. Ondan soň bilýäňmi näme boldy? Bir aýlap tebibe gatnadym. Arkabyň haýsy tarapdadygynam bilemok. Altynjy maslahat. Aýalyňyz bilen bileje kino görüň. Bileje görlen zat araňyzda yşgyň oduny ýakyp. Näme o?
Sen haýsy kino görjekdigiňi menden sorap durýaň. Men näme görjegimi sorap durýaňy? Gelýär elimden alýar. Telewizoryň pultyny islän zadyňa geçirip görýän. Ýalňyşyp dagy öz diýen zadyňa geçiräýseň, boldy, sen öldüňmi, dirimi, barmyň, ýokmuň, oňa parhy ýok oglyň.
Ýedinji maslahat. Aýalyňyzy elmydama şatlandyryň. Hiç haçan aglatmaň, elmydama ýylgyrdyň. Aýalyňy ýylgyrtmak üçin ilki özüň ýylgyrmaly-ow. Men aglaýan, hemişe men aglaýan. Sebäbi ol her zatdan bahana tapyp yrs araýar, düşünýäňmi? Sekizinji maslahat. Aýalyňyz bilen her gün agşam parka aýlanmaga gidiň. Şol hem ruhuňyza, hem bedeniňize peýdaly. Sag bol maslahatyňa.
Men iliň öňünde özüme gygyrydy biljek däl, masgara boljak däl. Öýde ýüzümi alýanym ýetik. Iliň öňünde gerek däl o zatlar.
Dokuzynjy masal,
Her ýyl, aýalyňyzyň doglan gününe garaşylmadyk owadan pursat taýýarlaň. Goýaly begensin.
Meselem, nahar bişirip işden gelýänçä, şirin ýaly, bilejek, owadan süt-sumagy. Ýekeje garaşylmadyk pursat bar. O-da men haçan-da ölsem, ol diňe şoňa garaşanok. Galan hemme zada garaşýar. Düşündiňmi? Hemme zada garaşýar.
Iň soňky hem-de iň esasy maslahat. Mähriban aýalyňyza kyrk ýyllyk obasynda ýerleşýän Mekan magazynynyň garşysyndaky kyrk ýyllyk dönerden alyp beriň. Şol döneriň tagamy siziň aýalyňyzyň ýüreginde size bolan rehimi oýarar, size bolan garaýşyny üýtgeder, siz ony başga tarapdan tanarsyňyz. Döner maşgalany birikdirer. Anha şunuň bilen peýdaly maslahatlar gepleşigimizi geçirip gutarýar. Bu peýdaly maslahatlaryň haýsam bolsa biri size kömek eder diýip umyt edýäs. Aýalyňyza elmydama diňe gowy zatlar ediň. Hoş sag boluň.
Alo.
Allo. Eee dostjan gowmy. How Hydyr.
Näle ýagdaýlaň.
Eee dost karz pul beräýdä gaýrat et. Hydyr ýok sen gowy neneň how. Ýok how şu wagt telewizorda gowy maslahat gidip otyr. Kyrk ýyllykda döner bar diýýär. Öýdäkini elim aljak bolýan-da ýo. Elim aljak öýdäkini o diýen bilen turup başlajak. Heý bo. O gaýrat ede-ow beräýde-ow bir maşgalamyň bagty üçin-ow bir goşandyň bolar-ow bir menem bir öz öýümde özüm höküm sürüp göreýin-ow gaýrat et. Ýerem saňa bereýin. Boldy. Soňky gezek döýen-ow. Boldy dost. Saňa döneýin dost. Şu gezek karz pul ber dost. Şu gezek ber. Öňki alandamam indiki gezek karz alamda bererin dost. Bolýa. Daway.

Seretdene göräýdä muny. Tarçynarmy, altyn ýüzükmi? Ýok-o, ondanam gowy zat. Diňe gymmat zatlar hazyna çykýa. Gaty gowy zat. Seret.
Döner, eý, takyr! Näme meňzeş oýun etýäňmi? Hä, ölesiň gelýämi? Hawa, uý, ýok.
Näme onda bu?
Gör, birje gezek dişläp gör şuny. Seretme. Seret, gyzgynjak. Kyrk ýyllyňky täze çykypdyr. Öňem bar zanym ýöne has gowy barýandy da bu. Kyrk ýyllykda süýji-ow, iýip gör muny. Oý. Birje gezek işläp göräýdä, birje gezek.